Kagye tia ɛbaa yɛ bɛyɛ mfie nkron mm. and meka the new kagye tia as they call it Dubai no bɛyɛ mfie nkron ni na mfie nkron ni mu no yɛbɛbisa yɛn ho sɛ agyapadeɛ no a yɛyɛ wɔ hɔ no Ɛte sɛn anaa? Ɛnnɛ yi sɛ obi kɔ Kejetia a, mfeɛ nkron berɛ no mu no na yɛrepa ho ntoma no, sɛ nnɛ wosan kɔ hɔ a, saa na wobɛnya no anaa? Na ɛhɔ nkɔmmɔ te sɛn? Adwadifoɔ no bi a wɔwɔ Kejetia na wɔkasa nnora. Wɔn asɛm ne sɛ, kwan a yɛrefa so rebɔ Kejetia ho bra no, ɛnyɛ anika, na ɛkyena bi sɛ asɛm to wɔn a wɔkegye tia no a, woanhwɛ a na yɛanya hwee amfa wɔ hɔ. Nti anɔpa yi, Nana Prempeh wɔ ahoma so, me ne no bɛdi nkɔmmɔ na mabisa no sɛ ɛdɛn na ɛmaa nnora wɔyɛɛ saa nsɛntwerɛfoɔ dwumadie no, na botaeɛ no yɛ deɛn. Nana, me moakye. Mete wo so a, Anuas.
Afirihyia pa nso.
afe nkɔ mɛto yɛn fie so nya mo fie bi afe nyina yɛsi afe nyina me nte nka ɛɛ sɛ no nti na ma mema wɔ afirihyia pa no na nka april mu deɛ yɛmma afirihyia pa nanso mene wo mmienu deɛ ɛɛ afei deɛ yɛte yɛn ho nka Na nkɔmmɔ a ɛnora metee sɛ mudi no, me ara deɛ me ne wadi ho nkɔmmɔ ara mmerɛ tenten yi ara mu. Na ɛyɛ me nwanwa kakra a, ɛnora mete sɛ woka sɛ still a monni fire certificate. Mete sɛ woka sɛ eh, adan no a motete mu no, ɛho ɛreto kyema ne adeɛ a, wada Roma o. Efi bɛyɛ mfeɛ mmienu ni a mohyɛɛ aseɛ sɛ moredi nkɔmmɔ yi, woreka sɛ mpanimfoɔ mmɛyɛɛ hwee wɔ hɔ. Yoo, Ɔpanyin, meda ase. Memfa akwanya yi na nkyea w'ahwɛfo ɛnnɛ anɔpa yi. Sɛdeɛ na woma wo mpo na wodi ho nkɔmmɔ sɛ Kedetia baa ɛbaa mfeɛ nkron ni no, Yɛn agyadifoɔ nyaa akwanya wuraa mu sɛ yɛredi dwa no yɛ ne mfeɛ nsia mu ara ni na yɛde rewa yi. Nanso ɛkɔ bɛyɛ mfeɛ mmiɛnsa ne ne nan mu na yɛasa yɛabɔ dawuraa sɛ mpanimfoɔ mmoa yɛn Na yɛntumi nkura egya no na ɛmmoa yɛn nnɛ ɛne nkyirimma. But nsɛm no a yɛreka no, wowɔ fidie ada mu, yɛdi nkɔmmɔ bebree, but aba abɛduru mpɛmpɛnsoɔ bi a ɛnora no deɛ na ɛsɛ sɛ ɛma wiase nyinaa hunu na yɛde pictorial evidence ɛka ase, na ɛnyɛ deɛ yɛne adwadifoɔ koraa mpo reka. Kɔntratafoɔ no a wɔsii dwa no quite recently, wɔn nso yɛ safety audit ma dwa no, wɔn nso ayɛ wɔn report, consultant nso report nso wɔ hɔnom a ne nyinaa point to the point sɛ sɛ yɛama yɛne ankɔ dwa no ho na oyie nyɛ bi si a sɛde ɛnyɛ agyapadeɛ nko ara na yɛbɛhwere nanso yɛbɛhwere nnipa nkwa nyinaa ka ho.

Report wɔn yɛɛ no nansia no koraa no a menim sɛ wɔn de bi akɔma mpanyinfoɔ a wɔn ka deɛ ɛwɔ mu ɛ report no koraa ma ne sa ɛyɛ him mɔ me ne wo kasa yi fire certificate no ɛni ebi ni edwuma na ɛɛ ne bi a fire service fɔ ama yɛ akyerɛ ne sɛ sɛ yɛ pɛsɛ ɛɛ commercial area bi ɛni fire certificate. Ɛkyerɛ sɛ apɛde a ɛwɔ egya no mu a ɛsɛ sɛ yɛtumi de aku egya nkyerɛ deɛ ebi a wɔyɛ lady bɛfie no. Sɛ Ghana National Fire Service standard no, ɛnyɛ fire compliant nti ɔno ɔhunu deɛ nti a ɛsɛ sɛ ɔma certificate approve sɛ indeed aha yɛ fire compliant sɛ wobɛtumi adi dwuma biara as a commercial area. Hmm.
Right. Now, insurance ho nsɛm no, Pɛgye tia Dubai is it insured yɛ insure property no. Oh, Ọkọ Kwadwo, ma me mma o, eh, eh, ka menya a, mede bɛma wo producer, mɛsan dɛ copy of it. Eh, fire, sɛ ɛmu yɛ fire safety audit no, ebi bɛka sɛ, oh, ɛna agya, eh, nana pɛrɛntɛ, mo hɛnhɛn mo ani, ɛna mo ka nsɛm. mepakyɛ mede document no bɛba because menim sɛ wodeɛ wo work with document but unfortunately ma me ɛmɛsi ka ho sɛ mede official document no bɛsɛnde wo producer yɛwie interview yi a sɛ conclusion a uh, consultant no yɛe ɔse according to the conclusion in the report based on the technical assessment carried out

technical report a yɛde ama mpanyinfoɔ mu yɛ print to this document na yɛn na yɛ ma pictorial pictures a eh, evidence a yɛde kyerɛ sɛ metallic beams na ɛwɔ edwa no mu no ɛrafe wei nso ɛnyɛ concrete ne cement o ɛyɛ eh, metal beams both and not ɛna ɛrafe. Ɛno nti na wɔfa kɔtɔ yɛ ani abere ɛsɛ ɛsɛ ɛbrɛ bi sɛ ɛsɛ wada Roma yɛfa ofi ti so ɛma obiara te deɛ ɛkɔ so ɛgya nim. Eti we do not have fire certification. We also do not have an insurance cover, correct? ɔba sɛ insurance for insurance mmara no a ɛwɔ ɔman yi mu no sɛ wo every commercial facility sɛ wobɛtumi anya insurance cover ɛgye sɛ ɛyɛ fire compliant ɛgye sɛ okura fire certificate ɛnyɛ sɛ ɛne insurance company biara no ɛne yɛ business ɛti because yɛnni fire certificate no nti no since november 2021 two hundred and fifty nine million dollar project no ɛni insurance cover ɛno nti na march twenty twenty three egya tɔ hɔ nom no ebesi nnɛ yɛntumi nyɛɛyɛ ɛne adwadifoɔ na wɔn nso mo kan no obiara nkɔ wɔn mmoa no.
Nkanea ho asɛm from nipa dodoɔ mita ɛne sɛ ankorankorɛ ɛnya ne mita no saa nkɔmɔ no mo awie yɛde maa contract no sɛ sɛ obiara wɔ ne mita

Oh, nti na mebisa because ɛnɛ ECGfoɔ ɛreka about efficiency ɛkwan a wɔbɛfa so a wɔbɛtumi ɛdɛ customer sɛ yɛyi so ne ne ne ne sɛ so ɛɛ ne ne ne power ne yɛbɛtua ɛka ama no na wowɔ baabi a yɛyi so more than almost forty thousand kilowatts every month no no almost forty forty five thousand kilowatts every month. Na nnipa bɛyɛ 7,300 odi a yɛsi yɛpɛ ankorankoran bi sa sɛ bɛyɛ a ɛbɛyɛ prepaid na wɔanya wo sika ntɛm no. Ɛdeɛn nti na almost four years ni ECD nso wɔn ayɛ reluctant sɛ wɔn bɛba bɛma individual biara mita wɔ dwa nim? Ɛti na mebisa that rhetorical question adɛn obi bisa obi benefite from the bulk meter system no anaa? Because last month dɛ ɛbaa Kegbe kyerɛ sika dadaa no mu almost fourteen billion, one point four million Ghana cedis, a single month. Nti ɛdeɛ na ayɛ ade so, ɛdeɛ na ma neɛ mpanyinfoɔ dwen sɛ yɛte ma ankorankora mita o, ma ankorankora mita o. Lucky enough, ECG foɔ no ara na yɛneɛ consult wɔn ma wɔn ma yɛhunu sɛ ɛyɛ free biribi sɛ obiara bɛtumi anya ne mita wɔ dwa no mu. Contractors na ɛsii dwa no nso sɛ obiara bɛtumi anya ne mitas wɔ dwa no mu. Ɛdeɛn nti na ɛbɛsi nnɛ mita ankorankora mita no ayɛ boakye dede? Ba Nana Prɛmpɛ, mita yi ho asɛm, mo de eh, contract na menka ne sei, aban ne n'asoafo a ɛwɔ Kumasi Metropolitan Assembly de contract no mmaeɛ a yɛte sɛ yɛrebobɔ nti ɛkɔsi deɛn?
So in 2024, no, 20, late 2023, November, a yɛde bɛwura 2024 no mu no, I quite remember November 2023, ɛna wɔn de maa contractor bi company bi a ɛfɛ no Kanja Electricals. Sanka ɔnfa six months ɛna install meters no. Yewura twenty twenty four mu a na afe no bɛkɔ ɛde bɛwura saa bere a me ne wo kasa yi. Kɔntrata no, based on consultant to the project no koraa report no, ne ɔyɛɛ bɛyɛ about bɛyɛ three hundred meters na wɔayi nsɔɔeɛ no. Consultant no report ɔde ma yɛ sɛ kɔntrata no koraa na ɔnyɛ good kɔntrata, adwuma no nyɛ nyɛ adwuma pa na ɔyɛ. Ɛde me nua mɛdadifo bi atua mita ni sika, ɛbɛtu na mita no saman koraa, mɛbɔ wɔn dan ho. Ɛna wɔn nso ɛde bi bɛbobɔ wɔn dan no ho na about bɛyɛ three hundred pieces no a ɛnyɛ connected to the national grid.
Nana Prɛmpɛ, aban foforɔ yi baeɛ mate sɛ wɔn ɛpa onipa bi a na wɔn hwɛ kegyetia so. Nkyɛe mate sɛ yɛde board aba. Saa mpanimfoɔ yi a wɔhwɛ kegyetia so sese yi, mo ne wɔn adi nkɔmɔ? Na wɔn nso, wɔn asɛm ne sɛn?
Ɔpanyin ma me acknowledge the fact sɛ ɛɛm yɛn wura current mayor no yɛne na di ho nkɔmɔ ɛfa meters ne deɛ yɛne na di ho nkɔmɔ several times but before the inauguration of the board no ɔka kyerɛ sɛ yɛntwɛn ɛma board no ɛmmra nsa meters no deɛ yɛne na di nkɔmɔ but ɛba the management level no kora na ɛwura kora no yɛresi issues about the direction of the management because The suspended managing director me ne wo kasa one year down the line ɔte fie but month biara yɛtua ne ka. Wɔn de IMC baae. IMC no yɛn dissolve no ɛna yɛde acting managing director nso baeɛ. Sɛsi a na na yɛate sɛ wɔn board no nso ɛresɛ susu sɛ ebi wɔn pɛ sɛ ade acting IMC foforɔ asa aba. Nti among the current managers of the facilities no ka wɔn nni wɔn faith. Nti there is no policy guideline managing the, uh, uh, the facility currently because I, uh, I am to die. yà dissolve ɛna acting managing director abɛka ɛna ɔmu mmienu nyinaa ɛyɛ adwuma ɛna yà san ase sɛ board no propose sɛ the a new iron piece in the offing eti deɛ ɔte hɔ nom no ɛdi na ogyina so de ayɛ adwuma. Enti amma Indian koraa no service providers no a ɛwɔ adwa anim no koraa no obiara nnim ne face because sɛ obi yɛ cleaning company a na ɔwɔ valid contract a ɛne na ɛma na university ɛde nneɛma a ɛyɛ sɛ akagye ɔde ɛyɛ n'adwuma ɛwɔ dwa no ɛbɛsɔ ani no ayɛ but ɛnam sɛ wɔn mu ne gyina berɛ no ɛbɛyɛ dɛ wɔ university ɛde atumi adi adi dwuma yɛ ɛde akɔ So in terms of management ne deɛ from the traders perspective ne deɛ ɛyɛ big challenge de ma yɛn yɛn ni because yɛn ni the country direction so managing the facilities currently. alright nana yɛmfa nkɔmɔ no nsi ha ebehia sɛ yɛne management no ebedi nkɔmɔ na yɛasan aba mo nan so bio nti yɛda ase anɔpɛ yi deɛ ɛbɛba mu biara no yɛbɛba mo aso yɛyɛ bio. Me nso meda ase ma na mmom no merepusu report no de ama eh, introducer sisi a na wɔn a wɔn nimdeɛ ɛka kyerɛ yɛn sɛ current state of the market ni ne gyina bere ni a na ɛsɛ kegyegya ne da intensive care unit so yɛ nipa na wɔyɛ
Nana Prempeh yɛ ɔpanin a kegye tia adwadifoɔ no, ɔda wɔn ano, yɛne no di nkɔmmɔ anɔpa yi. Afia, ɛɛ, baabi a yɛabɛdu no no. Mm.
Kegye tia Dubai. Ɛɛ sɛ kenken kwa wei yɛ outside hmm. gentility home crime awerɛhosɛm sɛ wonam ɛho a asɛ